Hija poeżija li tmiss il-qalb u r-ruħ. Fra Ġoele aċċetta l-istedina tagħna sabiex jaqsam magħna xi riflessjonijiet marbuta mal-espressjoni kreattiva.
Bdejt nikteb meta kelli sbatax-il sena. Għaliex? Ippermettili nuża xbieha. Hemm il-baħar. U l-baħar jogħla. Jaqbeż l-art, jgħargħar l-art. Il-kitba tiegħi hija dak l-għargħar. Meta qalbi tfur, hu jkolli bilfors inniżżel fuq il-karta dak li jaħkimni biex ngħid hekk. Mela jien għedtlek li bdejt nikteb meta kelli sbatax-il sena. Biss kien ili nikkomponi f'qalbi u f'moħħi mill-età ta' ħmistax-il sena. Għaliex? Għaliex fl-età ta' ħmistax-il sena, kif ngħid fl-aħħar ktieb tiegħi In-Nar Għandu Isem, kelli esperjenza qawwija ħafna tal-misteru ta' Alla. Kienet esperjenza li xegħlitni minn ġewwa. Fil-verità jiena nqis dik l-esperjenza bħala l-bidu ta' ħajti. U semmejtlek ix-xbieha tal-ilma meta l-ilma jfur. Dik l-esperjenza hi ikbar minni u timbuttani biex nikteb. Imma hija esperjenza reliġjuża. Dak li mill-bidu ġagħalni nikteb, Hija proprju l-esperjenza reliġjuża, l-esperjenza ta' dak li jisboqni, ta' dak li hu ikbar minni. It-tema prinċipali hija din, il-bniedem bi tbatijietu fil-misteru ta' Alla, fil-misteru tal-imħabba li kienet il-bidu ta' kollox, huwa misteru li jiskandalizzana. Għaliex jekk hemm l-imħabba għaliex hemm it-tbatija? Stramba, però fil-qalba tat-tbatija hemm ukoll id-dawl. M'għandix infittex it-tbatija u ma nfittixhiex, ma togħġobnix. Imma tiġi, imma qiegħda hemm. Minkejja li qiegħda hemm, jekk nagħraf ngħixha, jekk nagħraf inħaddanha, Lil hinn minna, fil-qalba tagħha hemm id-dawl. Għax hemm l-imħabba, għax hemm il-ħajja. Il-ħajja minnha nnifisha hija weġgħa. Jiena semmejtlek li Ittellajt fuq quċċata, bħallikieku quċċata ta' muntanja. Minn dik il-quċċata ħakimni dawl qawwi, imma stajt inħares 'l isfel. Dik il-qoċċata tibqa' d-destinazzjoni. Tibqa' d-destinazzjoni anki tiegħi issa hawnhekk. Af tom baħar ħbub għajnejk. Għafthom mewġ, għafthom ċafċifa. Għafthom kħula tinħabb miegħi f'xatt mindud. Issa f'daqqa għajnejk tbattlu. U sax-xefaq hemm biss nixfa, blat mikxuf. Issa hemm inti b'għajnejk vojta. Issa hemm xatt li x'għadd m'għadux. Semmejtlek ix-xbieha tal-baħar, meta l-baħar ifur u jgħarraq l-art. Meta jiġri hekk ikun hemm xbieha, viżjoni li toħodni minn ġewwa, il-viżjoni hija wkoll ħoss, il-viżjoni hija wkoll intuwizzjoni, u din il-viżjoni intuwizzjoni u emozzjoni taħkimni fiha. U f'dak il-mument, li ġieli ma jkunx sempliċement mument, imma mument twil għax jien ma narax il-ħin għaddej meta dan kollu jiġri, idi waħedha tmur għall-ewwel biċċa karta u għal-lapes. Ikunu mumenti intensi ħafna, Pero qed ngħid mumenti pero jistgħu jkunu mumenti twal ħafna, anki ta' ġimgħat. F'xi wħud mill-kotba tiegħi, anki tal-poeżija stess, ġieli nkitbu fi tliet mewġiet ta' dawn il-mumenti li jkunu twal. Ħafna nies jgħiduli, Inti tikteb dak li jien nixtieq nikteb imma m'għandix kliem għalih. U allura hawnhekk ninduna li b'din il-kitba immiss żoni oħra f'ħaddieħor. Jekk mhix dik komunjoni? X'inhi? Meta qed naqsmu fl-istess ħaġa, fl-aħħar mill-aħħar hija l-istess umanità li aħna ngħixu. F'disħaba trab, b'xi mod, x'imkien, distint, hemm int. Xi mkien ma nafx ngħid fejn eżatt. B'xi mod li naf ma nifhem qatt. Imma distint, f'da trab hemm int. U nilmħek ċar la jehda r-riħ u jerġa' trab.